Бу авылда бик хикмәтле тавыклар яши диләр. Син әле аларны җырлый да димәкчесең. Җырлавын җырлайлармы, анысын белмим. Ләкин хикмәтле язуны бит әле Бүген без Куркачыкта. Бу атнада тәгәрмәчкә менә ни ияреп кайтты. Кыркачыкта тавыклар иманга килгән. Моны аларның йомыркалары раслый. Ике йомырканы тоттым да киттем редакциягә. Әтәчләре дә гадәти түгел икән.
Кыркачык Җәлиле Дмитрий Медведевка нәрсә бүләк иткән? Президент булганда монда Сабантуйга кунакка килде.

Кыркачык мул уңышлы болын кырлары, чишмәләре, хезмәт сөюче, тырыш, уңган кешеләре белән дан тота. Район үзәгеннән 21 километр ераклыкта урнашкан. Авыл кырыеннан бормаланып-бормаланып Казансу елгасы ага. Саланың атамасына бәйле бер риваять бар. Имеш, шушы җир аша бер гаскәр үтеп бара икән. Шулвакыт Бер йорттан карт чыккан да. Картка!
Чык әле! Дигән, имеш. Үтеп баручы гаскәр бу авылның исеме Кыркачык дип уйлаган. Борын, борын заманда. Түгел!
Бүгенге көндә Биектау районы Кыркачык авылында Закировлар һәм аларның Гайрәтле әтәче яшәп ята.
Бу әтәчнең аягы бик хикмәтле диләр. Хикмәте нәрсәдә? Аларның гәүдәләре дә арырак инде теге простой әтәчләргә карый. Матурлыклары да бар инде. Алардан чыккан теге чебиләр дә кайсы бүрекле, кайсы шундый аякларына читек дигән күк. Тагын безнең 12 сыерыбыз бар. Аннары җиде баш шул бозау. Бозаулар таналарыбыз бар. Бозаулар менә монда торалар инде. Аларның кушаматлары бармы соң? Кушаматлары юк инде аларның. Ә нәрсә ашатасыз аларга, нәрсә яратып ашыйлар? Яшел печән нәрсә алабыз инде, хәтер печән ашатабыз. Печәнгә ашатып үстерәсезме? Әйе, печәнгә ашатабыз.
Бары фәкать печән. Болар үзара ничегрәк соң, дусмы соң, әллә ачуланышкан чаклары да буламы? Төрле чаклары була инде.
Сезнекеме әллә бу? Әйе.
Болар сез, сезне танып кычкыруымы әллә? Кайтабыз дип кычкыралар.
Кайтабыз дип әзеп тә куялар. Шул кадәр э, сыердан сүтне кая куеп бетерәсез соң сез? Без бу сөтләрне менә күршедәге Камай авылына барабыз. Анда атнага 3 тапкырда барабыз, 4 тапкырда. Сер булмаса, бер литрын күпмедән сатасыз соң? 1 литрын 40 сумнан сатабыз. Тәшне тавыктан, ә тавыкны йомыркадан башка күз алдына китереп булмый. 80 яшен тутырган, гомер буе балаларга туган телебезне өйрәткән Рузалия апа Мортазина безгә Коркачыкның хикмәтле тавыклары турында сөйләде. Хикмәтле йомырка турында сөйләгез әле безгә. Ничек булды? Бик акыллы гына Бу авыл советында эшләгән бер хатын, бик тыйнак кына хатын, миңа ике йомырка тотып менде. Рузалия апай, укый аласызмы? Бу нинди йомырка икән соң? Бу аларның тавыклары салган йомырка. Аларның тавыклары салган.
Шуннан укыдым да, Лә иләһә илләллаһ дигән язу. Ике йомырканы тоттым да киттем редакциягә. Муллага шалтыраттым. Бу Ходай Тәгаләнең Бөтен җирдә дә барлыгын күрсәтә торган билет иде. Бик тә мулласы. Гүзәлия апа, шуннан соң тагын андый йомыркалар булдымы? Менә күршедә булган, бездә дә булды, ди. Димәк, була икән инде ул. Бу гомумән сезнең якта гына булган, бу авылда гына булган хәлме, әллә тагын башка җирләрдә дә булган микән? Шәпшедә булган дип ишеттем, элекрәк булган Шәпшедә. Гүзәлия апа, сезнең йортыгызда менә шушындый Муса Җәлил дә яши икән бит? Җәлилне
сагынам. Минем әти дә. Мин биш биш айлык вакытта сугышка киткән, 41 нче елда хәбәрсез югалган. Әтинең хатлары бар. Зәлил әле мин монда кызыл ромашка, кызыл чәчәкләр куя торган идем, ак чәчәкләр. Моны ел саен безгә колхоз, колхозда эшләгән өчен бүләк бирә. Шул вакытта бүләк ителгән Зәлил. Гүзәлия апа, сезгә менә Ел укытучысы исеме кайсы елда бирелде? Менә бу Сабантуй газетасы. 93 ел 13 мартта чыккан әйбер. Ике ел ел укытучысы булдым. Балаларны олимпиадага бик каты әзерләдем. Иләренә барып әзерләдем. Мәктәптә балалар кайтып китә, шулай эшлим дип мактанмадым. Директор да белмәде, завуч та белмәде минем ничек эшләгәнне.
80 яшь тулды, әйме? Әйе. Бу Сезнең өчен бу зур санмы? Сезме? Мин 80 яшьне бик зур инде, мин аңа җитә алмам дип уйладым. Мин ялгыз кеше, 75 кә җиткәч, тукта, ә, үлсә дә ярый дигән уй бар иде. Ярар, 75 не уздым, барам, барам, мәйтәм, мин 80 гә җитә алмам. Ниндидер шомлылык белән яшәдем. Әллә шушы вируслар килеп чыккан шунда? Мине балалар чәчәккә күмеп котларга килделәр. Йөз бала, йөз бала анасы итеп хис иттем үземне. Рузалия апа, әле яңа гына сездән чыгып киткән идек, инде килеп тә җиттегез. Сәбәбе нәрсәдә? Сәбәбе, менә шушы туганнарымны күрәсем килде. Без алар белән йөрешәбез, алар мине бик тә хөрмәт итәләр. Алай гына түгел, кызларын укыттым, кызы минем үз кызым шикелле. Районда булмаган даруларны Казаннан, әллә кайлардан эзләп табып алып кайта Линасы. Бу минем энекәш гармунчы. Безнең нәселдә гармунчылар бик күп булган. Минем әти дә гармунчы булган. Менә шушы малаебыз, э, ни, энекәш Эштрә дигән авылдан бик уңган, бик булган, бик э, чибәр кызны алып кайтты. Аллага шөкер, киленнән уңдык. Чибәр кыз дигәне Мәдинә апа Мортазина. Габдулла абый белән 50 елдан артык чөкердәшеп яшиләр. Җырлый. Бии, шигырь язалар. Иске Казан музей-тыюлыгы артистлары. Борынгы йола буенча ябышып чыктым кияүгә. Бер качыкка киткәнемне белми калды берәү дә. Казан ипи заводында эшләгән чагым иде, яшьлегемнең кадерләрен бик белгән чагым иде. Нинди егет икән диеп, беркемнән сорамадым,

Мин нинди хәрефне әйтми әле ул? Ңы хәрефне әйтми кырткач халкы. Нишләп алай? Ңы хәрефен.
Анан идәмә, атан идәмә. Менә шулай үсә яшәр алар. Ә безнең авылда алай түгел, минем авылымда. Без ана без алардан көлә торган юк э- элегрәк. Ә Сезнең авылда бөтен хәрефләрне дә әйтәләр Бездә монда. бөтен хәрефне әйтәләр. Монда аңа хәрефен төшереп калдыралар.
Монда анан, атан.
Ияләштегезме соң монда килгәч, сез дә шулай сөйләшә башладыгыз? Э, сөйләштем, мин аны өйрәттем әле үзем дә. Хәйран, ияләштем, бик тиз ияләштем. Яраттым, шуңа күрә ияләштем инде. Гомер буе 53 ел буе мәхәббәтне саклау рецепты ул нинди? Ышанырга кирәк, көнләшмәскә кирәк. И, бала тәрбияләгәндә бергә тәрбияләргә кирәк. Син генә, мин генә аерым-аерым э, тәрбияләргә кирәкми. Барысын да кичерә белергә кирәк, сабыр итә белергә кирәк дип беләм мин. Гармун белән ничә яшьтә дус булдыгыз, кайчан дуслаштыгыз? Дүртенче классларда укыган вакытта уйный башлаган идем инде. Үз гомерегездә барлыгы ничә гармун алыштырдыгыз? Бер, ике, хәзер әйтәм. Бишенче.
Дәү малайда берәү бар, монда икәү бар. Бишенче инде.
Мәдинә апа исә генә яхшырак белә. Ие. Шу мөнәҗәтләр ничә яшьтән э, җырлый башладыгыз дип әйтим соң. Аны җырлыйлармы мөнәҗәтне? Аны мөнәҗәтне килеп шулай э. җырлыйлар. Әйе. Мин бу, бу мөнәҗәтне тормышка чыккач менә апла кияүгә чыгып, Кыркачык авылына килен булып килгәч, ашка җыри башлагач, 40 яшьләрдән

Бергәләп табигать аптечкасын барладылар. Габдулла абый, менә бу чәчәкләр ничек дип аталалар халыкта? Канлы үлән дип әйтәләр инде. Дөрестерме, юктырмы, ну, теге начар авыртуга каршы шуны кулланалар.
Аны ничек иттереп кулланалар? Ну, Көн саен бер яфрагын сәйли. минем ул арту белән авыртмагач кына, Алла сакласын. ал- ә, Аллаһ. Алла гына сакласын.
Менә һәрбер җаф... бер җафрагын булса да чәйнәп йота, йотсаң, шул рак авыртуына каршы, Көнгә бер яфрак инде. ие. Ә без хәзер э, җирлек башлыгы, Куркайчык җирлек башлыгы Гөлнара Равилевна да Кунакта бөтен җирдә, чөнки хәзер бит инде яңача наличниклар. Ә нәкъ менә сезнең менә шушындый стильдә. Моның ниндирәк хикмәте бар?
Менә без ис алган вакытта ук уже наричкалар миңа бик бик ошадылар. Минем аларны бүгенге көндә дә үзгәртәсем килми. Аларны мин уйлыйм авылча, матур дип инде, пластик тәрәзәдә дә түгел. Ис алган вакытта 2001 елда ясалган наричникларыбыз безнең. Боларны Лак белән буйыйбыз инде, үзгәрмәсен дип. Башка төсне кертәсе килми инде буяуны, шунлыктан без боларны лаклыйбыз. Белүемчә, сез бер юлы җиде авылга башлык булып торасыз. Менә хатын-кыз буларак, бу бит инде бик зур йөк. Менә бу эшне ничек алып барасыз? Мин инде бу авыл советы системасында 95 нче елдан бирле эшлим. Башта мин унбиш ел буе главный бухгалтер булып эшләгән идем. Шунда инде мин әкренләп халык белән эшләргә, халыкны яратырга. Э, халыкны ярату, аларның инде менә шатлыкларында шатланып, кайгыларында аларның кайгысын уртаклашып, бергә-бергә халык белән матур иттереп эшләү, яшәү минем өчен бик э, рәхәт. Агачка тынга бирмиләр монда. Э, дөрес аңлагыз. Җәлил абый Вилданов турында агачтан могҗиза ясаучы кеше дип сөйлиләр. Бу сандыкның эчендә тагын тартмасы була инде. Кечерәк тартмасы.
Кечерәк тартма, ачыла торган тартма. Ул инде хатын-кызга бизәлеш әйберләре, бизәнеш әйберләре куела торган була. Ягъни бу тартма эчендә тартма була инде. Тартма эчендә тартма була бу. Монда әле медный пластиналар була. Решетчатый пластиналар да була. Нәрсә белән каплыйсыз?
Монда
импортный немецкий, французский или нинди булыр, белмим әле. Моның шыгырдавын яратам мин аны. Агач, натуральный агач. Менә әле Коръәнгә алып кына киттеләр, Коръән куярга бер. Менә шунысы гаҗәп, Җәлил абзый, монда шундый коронавирус шартлары безнең белән, әйеме? Халык дөньяда, дөньяга яңа гына чыга башлады, ә сездән заказлар өзелми икән. Ну өзелми дип инде гел заказлар булмый инде, пирожки кебек заказ әйтмиләр, ну бар инде бар. Ә кемнәр сорыйлар?
Кайларга алалар? Нинди төрле җирдән. Даже Китайга да язам заказ. Сурәтләрне, бизәкләрне кайсысына ничек сайлыйсыз? Әллә ул үзе бизәге белән килеп туамы? Бусына менә кәлтә еланы, кәлтә еланы төшермәм дә дигән инде, напрашиваться иткәч инде. Кәлтә үзе сорады.

Иң бәяк турыда сандык тотып тора торган кеше Медведев. Ул вакытта президент иде ул. Президент булганда монда Сабантуйга кунакка килде. Кунакка Сабантуйга килгәч, минем мигә мастерской кебек бер нәрсә тезеп бирделәр. Шунда эшләп утырганда янга керде ул минем. Шунда инде менә сандыкны бик ошаткач, бүләк итәргә туры килде. Тимер Шәрипичкә шахмат бүләк иткәннәр юбилеена. Ул күптәннән инде, ул анарга 60 булды микән инде, 60 яшенә бүләк иттеләр микән, мин хәтерләмим инде аны, ул бит күптәннән, бик күптәннән. Иң зур эш шул инде. Җидеме, сигез метрле агач янында, ул Алтын Урда дип атала торган шахматлар иде. Килдек!
Күрдек!
Яраттык, рәхмәт сиңа, Коркачык! Коркачык безне нәрсәгә өйрәтте? Авылда мал-туар асрау бизнесын ачып җибәрсәк, нәрсәнең ничә тәңкәдән киткәнен белдек. Тавык йомыркасының хикмәтлеме, түгелме икәнен ачыклар өчен кайсы экспертка мөрәҗәгать итәргә кирәклегенә төшендек. Канлы үләннең ни икәнен ачыкладык. Агач эшкәртү осталыгына өйрәндек. Ә сез безне нәрсәгә өйрәтергә телисез? Һәм кая чакырасыз?
Җавапларыгызны комментарийларда языгыз.
Безнең Тәгәрмәч тәгәрәвен дәвам итә.